Aye, werni gwedho ji mathoth ahinya Daktari Brighton Odundo Sipna Josephat Bango Sister Judy Omoyo

Bas, apani Judy, koro idhi kod werno maber kabisa kara yudo ka kare ji mathoth ne gombo mondo mi owinje kanyo. Yina mondo nikech sa, agombo mondo mi apiki direct e family life. Aseneno di mathoth ka jo spectators kata jo pak jotugo e bath pap ong'e tugo malo jo pap. Ka gima ka opikgi e, e pap to ginyalo tugo maber kabisa. Yiena mondo mi kawuono wang'iya ni chien matin seche moko mistake moko manobedo ayina mondo mi kawuono wang'iya ne matin mistakes moko magobedo awacho ni samoro jopa jobath pap kata spectators tugo ga maber moloyo jotugo kendo gineno ga mistakes gineno ga makosa ma onego bed ni jogi do los ma gi ma gi ma gi ma to mpira no doloyo kabisa kawuono agombo ni mondo mi wakawane wang'wa waduok chien basto wang'iyane ni to mistakes moko seche moko ne nitiere mana watimo e dak nikech nitiere jomoko mwaoyo kae ni ei to nyar ng'ane ni dak odhi ka tedo to wuod ng'ane ni ei dak odhi ka tedo To nitiere ng'at moro ma will understand ma wacho ni yawa, da bed kaka ng'ane ma pok odhi katedo ni. Da bed kaka ng'ane ma pok onyombo ni. Da timo ma gi ma gi ma gi ma. Mondo ka dhi to abed ng'at makare kata bed ni aikora mar dhi. Agombo mondo mi wawuoye kod oganda moko ma pok oyudo kinde mar mako bad nyar ng'ato. kata mondo mi odhi e dala ng'ato mondo oluonge ni chi wuoyi en dalagi to osechopo e e okang' ma koro chunye gombo mondo mi odhi onyuome kata chunye gombo mondo mi okendi ogombo mondo obed gi chiege ng'ato be gombo mondo obed gi chwore osegik e point dhogi tang'e ni seche moko iseba mang'eny dala kajo ni ei owuodho ng'ane to wuodho mm yie mondo mi kawuono warit e dhowa matin to wach ni erokamano ni jogi kidienyini kata kundini pod nitiere ang'o ma kiyudo thuolo tinyalo wacho ne ng'at machalo kama mapok odhi ni kiriek to tim ma gi ma kapok idhi na assume gini gini taneno kohinya dakna kawuono kata Narikni dhi, omiyo akwano lal e ma gi ma gi ma. So kopo da yudo ng'at ma pok odhi e keny, kata ng'at ma pok odhi mondo mi otedi, kata ng'at ma pok okepo, to anyalo wachone kama. Ende kata in kama intie nang'e ni go mbaka ni yawa, da anyalo chak adok e nyakona kendo. Mit imiya chance nyadichiel kendo mondo ayier wuoyi. Ang'e ni chwo mathoth dodong' nono ka e. Chwo mathoth dodong' nono. Jaodi ma in go no I'm sure ni samoro ok dedogni. Bende chwo mathoth I'm sure ni ok dedogni chiege kopo ni ji nyachak yiero kendo. Nikech ang'o? Isebete. Miseneno ni kare ma e dak. Kare ma e kaka dak chalo. Ang'o ma kopo ni irado gi ng'at ma gombo ni mondo onyombi ma dichwo tinyalo gombo mondo ishare kode kaka dichwo mosenyombo manie keny. Ang'o migombo ni kirado kod nyako madwa dhi katedo? Opanga arus, oseikore, osetieko somo, en kata mana gi pesa ne moro, kata ng'ato ang'ata mosebedo e okang' ni koro dwa mondo odhi onyuome, tirado kode kaka ng'at manie ode, mbaka mane madigo kode? Mano e gima gombo ni kawuono wagoye mbaka matis. Advice mane ma wanyalo chiwo ne jowa mapok odhi? Puonj mane ma wanyalo miyogi nikech wan to wasedhi? Ikruok mane ma seche moko ne ok watimo? Kanye ma seche moko ne wakiere? Ma digomb ni kiyudo nyar wegi moro, kiyudo wuod wegi moro madwa donjo e marriage, tipuonje, iparne, isiemne konani ni yawa, Kidhi to ma gi ma make sure ni keto in place. Kichopo to tim kama kama in the first one year. Kichopo to make sure ni eh, eh, uwe table kata uloso wach kama kama kama kama. Mistake ma seche moko in to nidhi to kawuono neno koinyi ma kiyudo ng'ato tinyalo puonje en ang'o mano gima gombo ni wagoye mbaka e seche machalo kamagi e chenro ni mar jiwruok e eh, search family life Tudi koda e nono abiriyo ang'wen auchiel auchiel ariyo abiriyo nono ariyo nono 0746 62 70 20 07 namba ni jomoko wacho nasome matek 0746 62 70 20 nono abiriyo ang'wen auchiel auchiel ariyo abiriyo nono ariyo nono basto bende facebook page live bende ibiro yuda ka aneno ka antiere kaendi live oganda mathoth bende tudre koda kaendi live inyalo nyisa kanyo gima iparo ni diyud ng'at ma gombo nyombo Nyako ma gombo dhi dinyise kama kama. Ang'o ma dipuonje kaka in? Wawuoyo kod rawera ma pok odhi kendo, ma pok o- ma pok okendo, wawuoyo kod nyako ma pok odhi e dala ng'ato. Puonj mane minyalo miye? Ok in janyuolne, be ionge kode gi wat, lakini it is a mistake mane itimo. To digomb ni kiyudo ng'ato minyalo wuogo to diwuoye kode. Nono abiriyo ang'wen auchiel auchiel ariyo abiriyo nono ariyo nono. Dala FM. Dala FM pole sana. Paro na winjo ja awito ja winjo no musa inya. Chaki tudi mana koda Dala FM. Dala FM. Machigni ka chunyo kanda. Sana safada.
Antie. Manel da jogo mboi kani yugis. In ng'ama nigi joge, ng'ama nigi kare. Ang'o migombo ni kiyudo nyathi ng'ato mapoko nyombo to gombo nyombo, nyar ng'ato mapoko nyombo, mapoko nyombo to odwa dhi, dinyise ang'o? ineno kama iki dhiyeno mm. e kama ika dhiye neno wan kodi ere kachiel eh amba ama duong ka okay In- in be tika duong. eh okay next year ka to tika gini wiya ti wuok lwar lwar wate ero mm. mm. koro iwinjo fadha ka fadha wawuog e joma nyiri e thuolo midwa kawo kinde mar dhi achiel kik ifwat pesa achiel kik ifwat pesa
pesa no jakel chandruok ya kutosha Awinji.
nikech e thuolo mifuato pesa samoro ok ihero wuoyi Oh, Pes- pesa mihero oh. koro mana achiel kuom gima kelo chandruok ka nyako dwa dhi Akia ni meda mana achiel tiwena line jomoko be ochako miya pachgi. aha nadhi awia gi kanyo ji ng'eny ofada Very ka good, fada. very good. Kik ifuat pesa. Aparo ni mano point mowuok kuom jakwath Dala FM.
Father ka Father opak Yesu. opak jawar Kendo ng'ama dwa menyo sani oikre owino lasa na jenge ma kanjira. ito in go An go. Mhm. Gima ki akwayo ni

Diwuo manga ng'ama inyore, okay. Kata dhi yome kata uyoma.
Iwinjo.
Lasen. Aparo ni kawuono ni. Dala FM. Hello, Father Kasa. Antie. Oh, good to be in wood. Eh. Machiegni wood ma in bibi in gi jawo gi gi minot. Eh eh eh nitie.
Ah, kari ng'ama duong'. Koro awacho niya, Ee, puonj ng'at ma gombo ni mondo mi okendi. gima itim maduong', Mm. tem e somo karakta mar ng'ato. Kaw kinde isom karakta. E kisesomo karakta, Mm. ng'e wede jogi achiel kata ariyo moko Oh, ng'e wach.
gijalok eh, gijalokrega tok keny. Oh. Erokamano. Good.
Points ge madwaro, points ge madwaro. Agombo ni Chikiti, Del FM. Happy Sabbath. Happy Sabbath with good news.
Erokamano Father ka Father Paul. Eh. Gima nana mi advice both parties kanyalo romogo.
Yes. Nana nyisgi ni gima ineno ka ulu seche muchako timo keny. Mm. Gini ok e gima udhi bedo ka uda- kuneno kinde duto. Ikoni gimuwonjo sani ni ok e- e kaka ngima dhi chako dhi chalo mbele. Ok e- ok e kaka ngima dhi chalo kodu mbele. Koro dhi yie gi lokruok, dhi yie gi lokruok midhi yudo mbele kanyo. Ayawa. Kae to mogik, Kinde duto te ma ubedo kod pogruok e paro, beduru piny mondo uwuo ulos kendu e ot ka kapok uringo udhi ulando ne jomoko oko kendo pok udhi uchako wacho weche moko ne jomoko mopogore gi odu ka. Dak en mar ji ariyo, losuru kendu kapok utere it mar adek kata third party.

Eh, koni kiyudo jagam. An aywak ne jagam nyaka sani. Orit. Ya, to oriti nade Monica ma dibi mondi pod wawuo. Wan e kanisa wawuo awuoya. Eh, Monica e duoga ne kar jogam kanya winjo. Dala FM. Happy Sabbath with good news. Jagam otimo marach ya. To notimo ang'o ya? Okay, wawinjo.
an gima nyalo wacho ne jogi e kik ing'e ber mar sura oh kik ing'e sura Eh, kik ging'e sura ging'e gi- gisom ane kido kido
kido mar ng'ato kae gi- ng'ama ng'ato dwa kawo kata ng'ama ng'ato dwa kendo obede kode thuolo moro mondo okwong ong'iye ane mondi kik oyude ayuda ni to kawe Ing'e ni ng'ato kawo notes kiwacho ni kik ong'i sura, tiende ni ok aparo ni sura ni ema kwongo attract eh, ywayi mokwongo. Jaber jaula. Oh, jaber puothe tin to be nyanindo buya kama otineno. Awinji min mam, FM. Antie.

gima gomo mondo awachi osiepna mm. onego understand gima nyasaye wacho kata gima biblos wacho kuom keny iwacho ni in jayalo
koka wuok saye o iwuok saye malo ka yes yes
koro namba achiel eh. nitie gik ma nyaka samoro wadwa kendo kata mm. wadwa nokendwa mm. nitie gik ma nyaka waket tenge. Namba achiel, Yes.
kik adhi keny nikech an agombo pesa, kata kik adonj e keny nikech pesa. Okay.
Ka nyalo rumo, Mm. to sa rumo cha, Mm. ema kenyni timore nade? Kethore. Namba ariyo, Mm. nikech wan e first life, Yes.
adonjo e keny nikech samoro sex ne nyakoni kata wuoyini nagombo mondo anind godo. Okay.
Kaka fadha tuo nyalo donjo ma samoro that nindono Mm. kata bedi achamo Mm. koro ok nyalre. Yes. E thuolo ma mago orumo ratego, Mm. ok nyal keny cha nyalo kethore. Mm. Siem eh, nyiminega gi owetega mawuoyo about the character. Yes.
Ok dang'e character mar ng'ato nikech wach ni Nyasaye mong'e chuny ng'ato. Mm. Sama asayudo jaoda, Mm. amoro jamema ne en godo korgi kocha. Mm. Amor mowacho ni kachopi okang' ma koro character no wuok. Mm.

gima ng'ato onego puonjre ahinya moloyo te en ng'iyo gi ka nitiere gi kata ka onge. Eh, yes.
Eh, yani ibedo kamoro ma kata kia e family moro ma ji ni godo, Mm. to ibiro e family ma ji onge go, Mm. eh, in access to mondo ibed e family no ikaw Okay. kaka mari kaka iyude no koro wuo- eh, wuoyi bende kodhi oyudo yani nyako moa e family ma ji onge go Mm. to orwak arwaka mondo mi ngima ma gin godo obed ni eh, eh, yani nyako kik ne marach ni wuoyi kata koro chaye nikech jodala ji onge go okay

Mm.
Koro mi Nyasaye kwa Nyasaye omiyi wang' mar neno rikani chon. Kik kisedonjo koka i- i- ichako ba wach ni ok in rekana. Eh. Aparo ni aparo ni kawuono ni atie

Away. Itakia kiti adier. Dala FM. Eh.
Fada. An. Eh. Ato koro kaka an ng'a pok otimo kamano. E Tasman pok itimo, tigombo timo. Agombo timo. To lasen owacho wach moro kanyo. Koro un ma wawuoyo kodu kawuono, bi winjo weche ma jogi wachogi.
Achako winjo wechego kendo akonyogi one by one. Be nitie moko magwedhi?
kendo mang'eny. Yes, Larsen owacho ni? Larsen owacho kata ni, ni, ni ng'a ise friend go. Mm. To kik idon. Ato de ber ka Larsen nonyisa disadvantage mar mano. Nikech in iikori ni osiepni mane ichako go cha ema idwa ni ikaw. Koro mondo mar apar wan kode for years. Koro wach Larsen idwa ni mondo ogo chunyi ka to ok oyangoni, ok oyaroni. Eh, koro ka ber to ung'isa disadvantage. Koro an to nitie ang'eyo mano nyisa Eh. ni ka pok idonjo e keny Mm. to onego utim gimoro miluongo ni courtship stage. Yes.
To iye courtship stage ni kutime to kono bed ni unindo kanyakla. Yes, kik uriwru, kik ubedi achiel. Kik ubed achiel kanyakla. Mm. Koro ka biro depend ni uketo courtship ni e i mano ng'ato. Samoro nyaka kendo wabed e courtship one year. Mm.

courtship donge donge iwuoyo wach mar courtship yes ni onego bed maromo nade donge uh-huh. courtship obed maromo nade ne ng'at ma pok odhi mano question number one ma ka giyudo thuolo to giduoki kaso mar ariyo mar lasen basto mar ariyo lasen owacho gimoro ni ng'at ma isetimogo osiep aming'a kik inyuom
Yes. koro kopo ni ng'ato ong'eyo samoro asen line nyalo tamo duogo to kopo ni ng'ato ong'eyo gimomiyo kik inyuom ng'at misebudhogo e osiep be olerni donge Ebo lerna. ero kamano nyatas man mola ka nitiere ng'at ma ong'eyo dwokono ang' ne kikrego kaka wadhi machiegni dala fm Hello, LFM. yes machiegni
Wadak sana. antie Mate na nanyo mbele chuka mapaga bi. osiepna ikete ka
Akete ka wuod mama. Iwinjo puonjruok? Awinjo puonjruok ka mos, in ma pod pod awinji kaka. In isebedo gi minot? An, Eh,
an asebedo gi minot. koro ang'o ma kopo ni iyudo ng'at madwa kendo tinyalo nyiso ni otim mondo mi keny ne odhi maber?
Gima nyalo nyiso wuoyi wadwa no. Mm. Nek ni bwana chieng' chicho ne ne in kijana. Yes.
Koro weri kod paro mar ng'ama kijana. Mm. Wak paro mar ng'ama duong' mar ng'at mosedonje keny. Mm. Kuri aluwa gi kod odi ti nok ni winjo mae gi mae ti winjo mae gi mae. Mm. Eh, mano gima nyalo konyago gi paro ma- ma- matut ahinya mar mondo mi owere kod rawera mapok wuoth mag vijana koro mar mondo mi owere godo ong'i ode tir basto okaw responsibility mar ode mar ode erokamano enyo yombe lesuka mar palabi dala fm Eda sikile amena ma Alfred Arake Wukram Miraboda. machiegni Girlfriend ni kiki kaw thuolo osekaya.

Ati, ok otieko ta higa. To nyithindo ariyo inyuol na okay. Unyuolo nyithindo ariyo kapok utieko higa. Sodo go rude. Nyithindo ariyo kapod kapod an kod osiepo oko. A, a to e duration mar osiepo, osiepo dhi kuom thuolo maromo nade kapok ikende? Osiepo dhi kind higa madhi higa abich. Okay, higa abich to uyudo nyithindo ariyo. Eh, Ha, koro i- inyuomo nyithindo koso inyuomo dhako?

Dapo mani en otego nyithindo modhi. Koro ineno ka gima en mana en gi kosa ma ok ine ni odhi seche moko nikech in ma oneno ni ne ichwanye. An ok achwanye, an amuol malich. Imuol.
Amuol To manyiero- kaka kanyo koro ku- e gwenge mopogore kendo ma ji koro wacho nade wuotho. Ero.

Maber. Hey, dichwo norumo wach mana ka redio. Eh, mos kuom samoro golo siri mane ikia kaw ne kaka mano usedaki to kik idhi be inyono piny gi tiendi be okomoni dak
odhi to yawoni mana yo in iyudo dichwo idak idhi ma mbele
Eh, Nyathi- Nyathi wachna kaka a- a- a- aketho ne nyamin gi dak. ee Eh, to mago ne ok omona kata bedo. idak nyaka kawuono pok iwinjo wach moro amora Donge adak gi wuod jaduong'. in fact sani kaponi pok pok ang' piny orumo pok weya chwak ne chai moro madhi e tie otanda kanyo
Mopoto. iriek iriek nyaka nyika bondo giriek manade dala fm Hello, Jadolo. Antie.
Elder Alfred Nyamasari. Elder Alfred machiegni.
An gi weche ariyo kende. Machiegni ba.
Ah, ah, an achiel manyalo wacho en ni ne ng'ama kok adwa donjo. Mm. Asaye ni kik oyie okaw nyako ma kok odwa puonjo. Oh, e, puonjo tich kose skul? Puonjo skul. Oh, ni kok odhi puonje. Mi manyne tich. Oh. ibiro bedo disappointed ndalo moko mbele kanyo Mm. namba ariyo Mm. kik ikaw nyako mohewi gi higa Okay, nyako ber miloyo gi iga. ber miloyo gi higa Awinji ba. inyalo bedo ka unyalo chikoru e paro Okay.
koro kwara moro nokona wach moro achiel minyalo ng'eyogo nyako ma chunye yom Mm. Ket kidi moro maduong' e rangach kata e bath dalani, bath dhoodi kanyo. Kidi.
Kidi maduong'. Mm. Chieng' mobiro neni dalano. Mm. Koro ng'iel kidino to neni. Kineno kobiro konyi ng'ielo kidino, itere tie achiel, mano nyako manyalo dak ma jachuny Mhm. to manyieri manyieri kaka ita kaka ita ming'ielo to nyieri neno kaka ithagori Ih, mano e kite nyasaye obed kodi
imbo bed kodi osiepna awinjo weche madongo wuod adongo dala fm Father Safari. antie Ada konyo wuoyi ka. Wuoyi ma penjo ni kot ship onego be ni kot ship onego be. E osiepni misebedo ga aming'a. Eh. Mm.
Osiepni misebedo ga aming'a. Samoro nolimi ga. Nitie achiel ariyo ma samoro nene dalau. Koro kit dalau moko nitie moseng'eyo. Koro kobiro, gigi nyalo biro lokore ayany. Oh, Samoro kaka da- jadala ujo juogi, oyanyi gi evidence. e oyany gi evidence ma gik moseneno. Oh, Mar ariyo, osiep misebet godo oewi e paro. oh. Koro ibiro tiyo gi ibiro tiyo gi pache. Koro kata oteri mana e bugo, Mm, ubiro chumoru e bugono. okay.
Eh, mano emomiyo en disadvantage. Kaw nyako ma ok bedo gosiep mang'eny. A- Obed osiep bang' awinji. ndalo matin. awinji kabisa to courtship eh, thuolo maromo nade
Courtship mm. to it depend kaka uloso. okay okay en koro yiengore kaka uloso Eh, kaeto mogik mm. en niya, Ng'ama isebet godo gi nyithindo, koro gima wacho ni keny, iwacho ni keny en gima ler. To sama ikendo ng'ama isebet osiep, to chalo nitie characters moko miketho. Erokamano. Ei, erokamano ahinya. Wapuonjore, wan e jiwruok. Dala FM. Ada adwa konyo wuoyino Ee, mane courtship kende. yes. An aparo ni luwore gi kit keny ma udwa timo nikech keny opogore opogore. All right.
Nitie ma nyalo bedo arus, nitie ma nyalo tim arus ma ma diere Mm. Lemo.
to gi ma lemo lemo machuok. Mm. Koro an aparo ni ka mar eh, ka mar arus Mhm. onego obed six months
Mar to arus. ka en ma ya To ka mamoko matindo tindogi to onego ibedi e bwo dweche adek ndalo piero ochiko. Kokalo kanyo, mana kaka jawuoyo me maluwo bang'e nowacho, gigo dhi bet. To mar arus bedo dweche auchiel nikech gik mang'eny mikale, ming'iyo nyaka nyaka oyie gi wuor gi yiere ni mondo gibed achiel Okay. kaka dichwo gi dhako. Okay. Aela Alfred Aduong'. Erokamano.
Dala FM.

Chieng' abro aloso mba- a- aloso twak moro about uh, social media kata weche mag uh, Facebook mbui gi e family life wabro goye mbaka mbele ka abro winjane kaka watatwa but Pauline awinji Erokamano. erokamano ahinya Dala FM Dala FM
Dala FM Eh, baba, antie
baba Benson mapenjo.
Benson machiegni Eh, base gonde. Machiegni osiepni donjo. Eh, fadhi kelo dwok mamit malit ma advice. Eh. Advice an gima ng'eyo mokwongo. Kaw nyako itere kanisa moro mondo mi ubed engaged ka mondo mi iyud kata committee moro ma- ma- matimo nonro kindu ji ariyo ka. Mm. Nonro moro obed e kindu ka iketo e kata komiti moro ma nono kit nyakoni gi in mondo mondo adieri ong'ere kapo ni nyako wuondo wuoyi kapo ni wuoyi be wuondo nyako. Samoro nyakono osetedo. Bas e e mok ing'e ni uru hera wuondo chako hera gi oko koni to nitie gik moko ma nyako ok nyal wacho ni kata kata seche moko nitie gik moko ma in idhi wuondo nyako kasto nyako okia nikech hera. Mm. To kanisa to dhi wacho adieri, kanisa ok um, kanisa dhi wacho gima ji nikech en komiti moting'o ji. Eh. Moro komiti cha ma dhi golo gima ji nikech komiti cha to koro dhi miyo kinde moro ka, kinde moro ti ma dhi miyo ka ni koro ah, koro gini oseket e lwedo, koro gin ma gidhi loso gini ma gichop kama koro gipuodho. Onge wach awinji. To machielo, eh, Mm. machielo father, Mm. To nono ni ikawo nyako ka jonyuolni moko pod nitie mangima, to iwinjo ka janyuol onyisi ni nyakoni, nyakoni to kik, nyakoni to ok ane, nyakoni to kik kik ikaw nyakoni. Mm. Itamori mikawo nyakono, Mm. bata ibiro radogo. Oh. Eh, ibiro radogo. Mano to aneno gi wang'a. Eh.
Okay. Dala FM. Wawinjo, ji puonjore, wawinjo, joma poko kendo be winjo. Yes? Nyasaye ber kendo bane kite. Janet Juma. Mm. Machiegni Janet ni kanye?
Janet ni gwenge ne giko sele ka. Oko oh, sele machiegni ni Janet Juma.
Yie mondo awach kama. Mm. Namba achiel ji ariyo ok nyal chako wuoth kanyakla kapok giwinjore. Yes.
Namba ariyo joma dwa dhi e kenygi, Mm. ing'e ng'ama idakgo. Mhm. Nitie ber kuonde duto ka kwe nie dala. Amen. Nitie mor kuom duonde te ka nitie hera. Yes.
Gima duong' hera nyaka bed e dagno. Mhm. Namba ariyo ni dhako madwa dhi e keny, Mm. in piny gi dhok achiel Mm. kaka ochake ne ake kaka odhi gik Mm. odhi gik marach nikech dak en gima lokore Mm. odiochieng' ka odiochieng' to in kata bed ni dak lokore kamano Mm. in kik ichenj with pinde Mm. nikech kidhi kaka piny dwaro to dak nyalo teri marach Mm. Namba ariyo, adek ne chwo gi mon madhi dak sani. Mm. Weche winjo ketho dak.